O oh, wel, sim gimmicks da fi tro ma. Dim tractor, dim lorry, dim ceffil, ond wi yma. Tafarn yr wythnos wythnos hon yw'r White Swan Llanon. Well i fi mynd mewn i weld beth sy'n digwydd ma. Mae'r dafarn dechreuodd ei fywyd fel y commercial dros ganrif yn ôl, wedi cael tipyn o wedd newidiad dros y flwyddyn diwetha, Ac erbyn hyn, mae'r elfennau hen a'r traddodiadol yn plethu'n gelfydd gyda'r swanc a'r modern. Look out Laurence Llewelyn Bowen. Dylan, shwt i chi? Perchennog o White Swan yn Llanonor te. Wi yma yn y snug ystafell fach. Ers faint wyt ti wedi bod yn rhan o'r dafarn yma? Fi wedi bod yma ers bron i deg mlynedd nawr, yn gweithio yma, wedyn bynnon ni fe yn July llynedd. Nethon ni gyd o'r refurbishment gwaith a gôn i'n November wedyn. A wedyn sut fath o waith oedd yn gorfod digwydd i i ail wneud y lle? O lot o waith, oedd dim byd 'di cael ei wneud ers y 1950s so... Vintage. ...wel ie ie basically. A wedyn sut fath o dafarn yw 'i, mae'n fyrlymus 'ma heno 'ma, sut fath o dafarn yw 'i o ddydd i ddydd? Yym tafarn eitha busy actually gyda locals, holiday makers, cynnwys Dydd Sul, Dydd Sul, partïon nos Sadwrn, live music, pethe fel 'a. Teuluoedd yn dod 'ma, bob math rili. A wedyn ma' lot o bobl yn dod yma

Welsh Whisperer, wel chi'n edrych yn dda, mae'r boots da chi, lliw cywir, a mae'r jeans da chi, a fi'n gweld y cordyn fan hyn, a'r crysau, o'n i'n gwisgo Cris just fel hwnna gen harach heddi a hwn. Felly da iawn chi boys, cadwch ymlaen, byddwch chi'n beilo yn y dyfodol gobeithio. Ers i Dylan ail agor y lle, um, mae tipyn o buzz wedi bod am beth y lle yn y swan, a bob tro ti'n dod yma, mae, mae tipyn o sport i gael yma. Mae nhw wedi gwneud gwaith Fish a mae'n ail neud y lle ma, so maen nhw'n neud defnydd da mas o'r dafarn. Robin, ti'n un sy'n chwarae pêl drod i'r tîm pentre yn llan on. Pa mor aml chi'n dod i'r dafarn yma? Wel, bob, uh, ar ôl bob gêm a lot o'n amser ar ôl bob uh, training session hefyd. Uh, ni dod ma, mae Dylan tu ôl y bar yn rhoi uh, bwyd i ni bob wythnos a lot o'n amser mae'r tîm arall yn dod lan yma, so eitha aml. Da iawn. Ha Gerwyn fan hyn, ti'n un arall sy'n chwarae i'r tîm. I bob pwrpas, ydy'r tafarn yma fel clubhouse fi chi mewn ffordd? Um, odi. Um, ar, fel mae'n gweud ar ôl bob gêm, ni'n codi arian yn raffles fel ar ôl bob gêm hefyd, a ni'n neud fundraisers a pethau fel ni. Dylan sy'n dweud taw fe yw'r ceffil blaen, ond mae rai boes rhwng y bar fan yn dweud taw ti sy'n gwthio'r cart ar y cefn na. fe yw'r ceffil blaen sy'n dod dybdi hynny. Na, fi'n trio neud yn ngore iddo fe, t'mod ni 'di prynu'r tafarn ers ryw flwyddyn yn ôl a mae'n mynd yn dda. Fe yw'r fe yw'r licensee fel ma' nhw'n weud, ond dwi 'ma i helpu bob eiliad o dydd os gallai a ar hyn o bryd fel fi'n gweud, pethe'n mynd yn hwylus dros ben. Ac ar ôl diwrnod caled o waith, mae'n hen bryd canu am yr union beth! Shiffto trwy'r prynhawn. Codi'n gynnar yn y bore. Mas yn gweithio orie mawr. Yn shiffto trwy'r prynhawn. Ma' nhw'n neud y job yn iawn. A lawr i'r dafarn i yfed tan y wawr. Ma' 'na ffarmwr o San Clair. Sy'n gallu bod yn flêr. Yn hoffi joch fach wrth weithio ar y tir.

Things, Llannon and a White Swan, yeah boy! Ni'n tango nawr, wwpa! Yeah boy! Flat out!